Woahu ɔtwe a wasɔ ne yɔnko twe ani afe rehu so da? Nananom, mekyerɛkyerɛ mo nyinaa, frɛ me Nana. Ae, fie ne fie, yɛasan ahyia bio. Twi nnwuma yɛ ɔdɛ paa, nanso wonni mu nsɛm, anaa twi nnwuma a ɔto no da biara, nanso w'ankasa wonni mu nsɛm a ɔkeka no. Kɔbɛto nnwom no din wɔ aseɛ hɔ nnɛ nyinaa yɛnsua mu. Yɛnkɔ. Alomo, adeɛ bɛsa ma no aka me nko ara. Hwɛ me so ma menni bi nti na daa atwe mmienu nam. Saa bebuo wei, ebinom ka no hu m'ani so ma me nti na atwe hu m'ani so ma me nti na atwe mmienu nam. Wɔhu ɔtwe a wɔhu ne yɔnko ɔtwe ne ani so da. Ɔbɔfoɔ kɔ owura mu a, ɔkum ɔtwe, nkusie, adoa, oyuo, aboa bi a ɔkwan a abɔfoɔ no fa so kum no. Ebi deɛ yɛ fidisum. Kusie nso, bɛkɔ akɔpu nwusie agu bɔn no mu na ayɛ sɛ wɔpue baa ne akyere ne ɛde no akɔ ɛyɛ adeɛ. Na ɔtwe, ɛyɛ a yɛtaa bɔ ne tuo. Aboa no asi ne tiri ase na ɔredidi a, sɛ ɔbɔfoɔ no firi n'akyi reba a, ɔnhu. Ahaa, na sɛ wɔnam mmienu deɛ a, baako redidi a, na ɛsɛ baako rehwɛ sɛ obi reba anaa, obi reba anaa. Ahaa, nti ɔse hwɛ me so ma menni bi nti na twe mmienu nam. Nti na kyerɛ sɛ baako asi ne tiri ase redidi a, na baako a waka no nso retɛ, rehwɛ sɛ ɔbɔfoɔ bi reba a. Nti wohu sɛ ɔbɔfoɔ no reba na wama no lae, akoa no rebɔ hɔ na wɔadwane kɔ. Ahaa, saa na ɛbɛ no ase kyerɛ. Nti na kyerɛ sɛ wo ne obi nam a, sɛ nipa no bɛbɔ wo ho ban Ohu sɛ danger reba a, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, ee, me wia akɔ ne nyɛ sei ne sei ne sei. Na mo mmienu nyinaa moadwane. Nti yɛwɔ nnwom no mu no, nea ɔbaa no pɛ sɛ ɔka ne sɛ, ɛɛ, ne dɔfo nni ne nkyɛn. Ɔho. Nti adeɛ bɛsa ma no aka wɔ no nko ara. Ohia awerɛkyekyerɛ wɔ ne dɔfo no hɔ. Ɔbɛpɛ sɛ nka ne dɔfo no wɔ ne nkyɛn na ɔka ne ho, na wɔn mmienu wɔadi nkitaho saa. Dondo bɛyɛ da a na ɛfiri mmɔtoa mu. Dondo yɛ eh, ɛyɛ twene ketewa bi a yɛde hyɛ mmɔtoa mu na yɛde abaa bi ako asaa kɔtɔkorɔ ne yɛde bɔ. Sɛ hyɛ mmɔtoa mu a, nhoma no a ɛsensɛn ho no, sɛ womia a, ɛsesa ɛsesa sɛdeɛ twene no si gyegye no. Nti sɛdeɛ wobɛmia no anaa sɛdeɛ wopɛ sɛ ɛgyegyeɛ no, haa, wo mmɔtoa mu na wode bɛ, wode bɛmia ahoma no. Nti ɔse donno bɛyɛ daa ne firi mmɔtoa mu, nti hyɛ hɔ a wode wo nsa de abaa no rebɔ no, na wode wo mmɔtoa mu nso na wode miamia ahoma no na ɛresesa sɛdeɛ twene no si gyegye no. Nkɔmmɔ a yɛrebɛdie yi, ɛma me berɛ yi nyɛ kwa, na kyerɛ sɛ ɛntena hɔ mma me nko ara menkasa saa wɔ berɛ a wonka hwee. Nso obi wɔ hɔ a wo ne no redi nkɔmmɔ a wobɛkasa saa bɛyɛ 4000 hours. na ɔno ɔte hɔ a ɔnka hwee. Ntsi me no wo di nkɔmbɔ a, me no wɔ dɛm na yedzi nkɔmbɔ a, ɛma me nkoaa me nkasa, me kasa a, gyegye ho. Anapa nkɔmbɔ sɔ me mu bɔkɔ. Gyegye ho. Ewia nkɔmbɔ ma no wia wia me ɛ. Gyegye ho. Enyimber. Anɔpa nkɔmbɔ sɔ me mu bɔkɔɔ awia nkɔmmɔ ma no nwiawia me. Aha, nti anɔpa me ne wo te hɔ anaa anɔpa me ne wo da hɔ redi nkɔmmɔ a, sɔ me mu na gyegye ho. Awia nso me ne wo di nkɔmmɔ a, gyegye nkɔmmɔ no ho na nkɔmmɔ no nwiawia me. Kyerɛ sɛ nkɔmmɔ no nyɛ ne dɛ mmoro so. Anwummere nkɔmmɔ ma no nkɔ dɛɛdɛɛdɛ. Gyegye ho. na ɛno na ɛma agorɔ no sɔ sɛ yɛdi nkɔmmɔ meka bi no aka bi meka bi no agye ho ha na ma ɔdɔ agorɔ no na asɔ na ayɛ dɛ saa Mm. Sɛ mibue m'ano na mekasa na sɛ ɔdɔ nye gye ho a, na mayɛ bosaa. Sɛ ɔne no redi nkɔmmɔ na ɔno nko ara na ɛrekasa na sɛ ne dɔfo no nka bi a, na ɛha no. Nkɔmmɔ bi a me ne wo bɛdi no a, gyegye o. Nkɔmmɔ bi a me ne wo bɛdi no a, dɔ yɛ we. Agye, nkɔmmɔ bi a me ne wo bɛdi no a, gyegye o. Ɛno na ɛma korɔ ne sɔ.

Ne nwurawura wo mu na ma biribiara nneda dinn. Enti, nananom, yɛde besi ha. Aane, deɛ Afia Mpofoɔ reka ne sɛ, sɛ wo ne wo dɔfo da mpa mu na moredi nkɔmmɔ a, ɔka a na wagye ne so. Wate aseɛ? Na ama nkɔmmɔ no ayɛ dɛ. Ɛnyɛ bɔtee, nsa anyɛ tebɔɔ, na nhwɛ no ma ɔno nko ara nkasa saa. Ɔkasa a, ka bi. Gyegye ho, na nkɔmmɔ no nyɛ dɛ, nwurawura wo, na biribiara no da dinn, na mpue mfiri w'anom mmra sɛ. Sɛ manhyia a, kyerɛ sɛ woanhyia na anka wobɛyɛ dɛn? Ɛmma wo werɛ mfi sɛ wobɛ subscribe, wowie a like, comment biribi wɔ aseɛ hɔ, na afei kyɛ oo kyɛ oo kyɛ ma no nso wɔ obiara so, share video no ma obiara nhwɛ bi ne nyinaa yɛnkɔ yɛn anim. Twi nnwom a ɛyɛ ɔdɛ paa nanso wonnim mu nsɛm anaa twi nnwom a woto no da biara nanso wonnim nsɛm a wɔkeka, comment nnwom no din wɔ aseɛ hɔ na yɛn nyinaa yɛnsua mmom. Yɛbɛsan ahyia.